Ao ao babere bakonyara gwesokia, na konyara gosaba okoigwa, na konyare gotoka ande mono ase batomire ebiberero biabo gochia ase omwaziri omoyia bwe wizara ye chisemi, Mwaziri Julius Ogamba. Koreng'ana barabeo, nigo banyare goteba buna amatuko y'abana kobera kanyarire koera, nanene mono chingaki omo omuulo gatato, gose etamu ya gatato, abwo ase abana b'ekerasi y'ekomi na kabere bagenderete kweyarigania ase ogochia konyara goisaransera amaatemu abo a KCSE. Bono nigo banyare gosaba buna okoigwa na konyare gotoka kwa bwango egati y'abarimu, Amo neserekari erio chisemi chinyare koirana boronge aria mono maiga ase okorigereria amatuko amaiga chingaki chisemi chianyarete gotenena ase amatuko atari make. Motango tobwate chioka buna abaibori, enchiri ng'a buna abana ba koigorana mogusanano noro ogati y'eserekari na abarimu. Otosinyire buna abana bache goika esukuru banyore buna masomo taiyo. Negento kende naende gekoboyia kenkeri buna abana mbare bakorua bagende Mombasa, mbare bakorwa Mombasa bagende Busia, mbare bakoenda South Nyanza, mbare bakoenda Kajiado. Bono nabo erabe omochando omonene ase abana goika chisukuru, abande kero kende etoke enchera bare, bamanye konyora buna omogoe omonene oro. So otware koboria serikali yaito, eyio twanchete naende twetogereti mono, ing'a barige chinchera. Bagambe nabarimu, egere barwe nonya week ibere isato bakore omososo babwate, abana mbaba interrupted, mbaba disturbed, mbaba inconvenienced, naende basoe goika esukuru banyore barimu mbabe bakobatendia, abande buna bare. Form four bono bagendererete kweyarerania ase amatemo, nabo erabe egento kero kende gekobatantanera na kobaita omoyo. Igo eki tware gosaba nkere buna eserekari yaito erike chinchera chia bwango mono, given that tomorrow is Sunday, bakwane na abarimu, abarimu nabarobwo na abaibori. Abande nabamwabo abana aba banyore chinchera, erio abana banyore obotoereru bw'okoenda chisukuru biyariganigwe gochaka amasomo. Intwe nabo toigwete buna abaibori toire abana esukuru, igo tware koboria Serekari ng'a tiga erore naki ekogamba nabarimu erinde amang'ana aya aere abana barusike ekiagera chingaki babeire isiko chiatakire bono bairane esukuru erinde form four babaye tayari inse ase amatemo abo. Otherwise inche egento nare kogania nkeri ng'a, omo omososo oyo ore ase egati y'abaarimwa na na eserekari, tiga bagambe baigwane, ekiagera intwe ntotagete totayarise abanafunzi baito, erinde bachie gokora amatemu buya mbabase ko. mbabase gochia konyora omochando. Abarimu ne Eserekari ning'usanaine, naende ekero yang'usananire abanto bakoumia na abana, etamu eye tokogenda iga ere enyeng'e, ekiagera iga ebwateraneti amateemwa, naende iga ebwate chimetienyi ebere gose oyomo ne enusu. Bono ekero abana bagochaka ng'a Jumatatu mbaiyo kogenda sukuru, intwe abaiyo nigo togokubisana. Intwe tware gosaba Eserekari, ekiagera mbaiyo tokwebekera esegi, Bono bakebekera enkori mbe tiga aande tibagwekonyera, baigwane n'abarangeria na abarimu, baikaranse boronge, banchire ng'a emistake nero, lakini barekebise, erinde abana baigwe chisukuru Jumatatu. Toise gotiga abana bangaike, na abana mbare bakogenda chisukuru chia saa tambe, aho togosinda tori korara buna intwe abaibori. Naki omwana one aigete esukuru onye taigete esukuru, kera abarimu intwe bare batianire, batianire mbarora omwana anchera, ng'iki kiabera omwana oyo, bono intwe tibwatoka abana. So equestion yaito eyene neri ng'a. Tiga eserekari etangaase, gose nkobwatwe ko tore abana mambia, gose ntari kobabwata. Ase akore ogwancha kwaye gati y'eserekari na abaari mbaigwanane, egere abana baito baane chiko chimatato, nabo bose baminto bwate okonene ng'a abana baito babere ase baminto kobera, egere biarenge ase enchera y'amatemi are.